דו קענסט סעיוון א קינד'ס לעבן. פשוט כמשמעו סעיוון, ראטעווען א קינד'ס לעבן אז דו זאגסט אים פאראויס די זאך אז ס'דא קראנקע מענטשן וואס לאקערן אויף קינדער און איינער קומט אין א זייט און ער וויל דיך טאטשן זאלסטו אוועקלויפן שרייען דו קענסט אים פלעין געבן לעבן. און אז דו זאגסט אים עס נישט, און איין דרשה לכאורה איז עס נישט גענוג ווייל קינדער כאפן נישט וואס מ'רעדט דא, דארף עס אריינלייגן אין קינדער. ער קען ווערן א חולה נפש א גאנץ לעבן, נישט נאר א חולה נפש, ער וועט נאך גיין ווייטער און מאכן ווייטער אנדערע נעבעכילואים. דערציילט מיר א מלמד נעכטן, קומט א פאון קאל פון זיין טאטע, א מלמד נישט דא ביי אונז אין די מוסד, א מלמד אין א צווייטע מוסד אבער ער פאררופט זיך א תלמיד דא, טאטע רופט אים אן, איך קינדער מיין לעבן און מיין זון'ס לעבן. שבת איז געקומען עפעס א גרויסע רבי ביי אונז אין שטאט, ווייסט זיך וואס עס גייט רעבעס מיט טישן, עס טוט זיך בחורים מען שטייט, ווייסט זיך ווי אזוי א טיש זעט אויס, יא? פינף שעה, וואס קען מען טון ביי א טיש פון פינף שעה? בחורים דרייען זיך, מיינס מיין קינד איז א לעבעדיג קינד, א זיס קינד, און ער געלאפן הער אהין, זעט מען ער האט געזען ווי א קינד, ווי א צווייטער בחור וואקט אים נאך, און ער זוכט ער לאקערט אויף אים, שוין. א לעבעדיג קינד, א לעבעדיג קינד, ער גייט און פון אונטן ערגעץ אין די זייטיגע ביסקיסעס האט מען געברענגט א שאטער מיט א טענט, און ויבא דער בחור איז דא און ער כאפט אים אן און ער וויל אים שוין תוקף ליה עלמא, אבער ער האט זיך דערמאנט די דרשות פון זיין רבי אין חדר און איז אוועק געלאפן, מיין קינד איז א לעבעדיג קינד, פלוצלינג זעה איך שבת ער רעדט נישט, ס'איז געווען שווער פארן קינד גלייך צו זאגן פארן טאטן, מ'רעדט דא פון א קינד פון כיתה ג'. שוין נאך א פרייטאג צונאכטס אהיים געקומען אויפן וועג אהיים טאטע האט א מעשה יעצט א בחור האט מיר געוואלט הרג'נען ער איז געקומען צו מיר מיך אנגעכאפט און מיר אראפציען מיין הויזן איך האב זיך דערמאנט מיין רב'ס דרשות כל דתתא הוא מוצא שבת ומלמד איך קום דיר מיין לעבן וואס טו איך אז מיין קינד הערט נישט די דרשות אין חדר וואלט זיך די טאטע געדארפט ארום שלעפן מיט דעם קינד פון כיתה ג' ביז די חתונה אויף העלפ און אויף טערעפי וואס ס'העלפט נישט און נאך די חתונה וואלט ער אים אהיים געקומען הערסט? די הערסט? מלמדים זאלן רעדן צו די קינדער פון יראת שמים איין איין דרשה זאגסט עס נאכאמאל איז דא איז דא קראנקע מענטשן וואס

לאזט מען די מלמד נעכטן א מעסעדזש, יישר כח קומט פון די ראש ישיבה, די ישיבה האקט אין קאפ א גאנצע טאג פאר די מלמדים זאלן זאגן און זאגן און זאגן, זיי זאלן ראטעווען ראטעווען א קינד. און ער זאגט מיר די טאטע זאגט אים אז ער איז א מגיד שיעור, זאגט ער צוריק פארן טאטן נו, האסטו דאך אויך א אחריות צו רעדן, זאגט ער אים יא אבער איך רעד שוין. שלאחר המעשה איז דער מגיד שידען געזאגט איז דער מגיד שידען האט אין יענע מוסד און די בחורים זענען שוין געהארגעט קינדער קענסטו ראטעווען קינדער קענסטו ראטעווען פון נבלים דאס דארף דיר געבן חיות נאך מנוס די ווייסט ווי אזוי ס'זעהט אויס אז א מענטש ווערט אביוזט אלס קינד און דארף זיך נאכן שלעפן ערשטע ימים ראשונים צו, האסט דאך מיטגעהאלטן מעשות, יא? וואס קענסטו טון? קענסטו עפעס טון? מען קען העלפן א מענטש ווען א מענטש איז וכו'. האסט דאך מיטגעהאלטן, האסט מיר געהאלפן. איינמאל דא ווערט, איינמאל דא ווערט מען נישט מסודר, גיי, שלעפ דיך, שלעפ דיך אויף העלפ. גרייטסט אן א קינד אויף די ריכטיגע וועג, קיינער קען דיך נישט אנרירן. קיינער קען דיך נישט אנרירן, נישט אנרירן ארט זיי וועלן געבן שלום עליכם וועסטו שוין וועסטו שוין שרייען, אט איז מסביר פאר קינדער, איז מסביר פאר קינדער, מען דארף נישט אריין גיין צו טיף, פשוט קראנקע מענטשן ווילן דיך נאר אראפציען אנכאפן אויס ברית קודש, פארוואס? קוקו, א מענטש דארף מען איינשפארן אין תפיסה, איינשפטארן אין מענטל אינסטיטושן, כ'ווייס נישט ווי, זיי געבן לעבן פאר א מענטש.

ער האלט שוין יעצט ער איז שוין זעכצן יאר דער בחור וואס זאל איך טון איך איך האב גארנישט אין מיין לעבן איך האב גארנישט אין מיין לעבן. קומט ארויף דיין זיידע צו מיר און האלט מיך פאר פארוואס איך רעד פון די ענינים הערסט? ער זאגט מיר ווער ווער איז נישט מאלעסטעט געווארן יעדע קינד איז מאלעסטעט. די הערסט ער זאגט מיר קודם כל אשעם עליכם קודם וואס ווילסטו מיר פארציילן ווער די ביסט קודם אזוי אין פנים אריין זאגט ער מיר וואס רעדסטו פון די גאנצע סאבזשעקט יעדע קינד איז מאלעסטעד ס'גארנישט אזוי מען לעבט מ'האט צו טון מיט די אידן דו טוסט מיט א צווייטן נישט שיין שפיל איך מיט קינדער קוק אים אן פון קאפ געפאלן.

ביי אונז לערנט מען נישט וויפיל וויידלעך האט א קעצל, מען לערנט נישט בייאגריפי, בייאלאדזשי, איך קען נישט די ווערטער, זאג עס נא מוישי. אהה. וויאזוי? וואס איז דזשיאמעטרי? זאג די ווערטער הערשי נא. מ'לערנט מיט אונזערע מיידלעך אין בית פייגא לערנט מען וויאזוי צו קאכן, און מ'לערנט צו נייען, און מ'לערנט זיי אויס וויאזוי צו זיין גוטע מענער, זיי ווייסן נישט וויפיל וויידלעך א קעצל האט אין א מויל קאש. דאס לייג איך אריין פשוט ווייל אבי משה זוכט אלץ די שטיקלעך פאר חיזוק יום. כ'קען נישט פרעגן אראפשיקן א קליפ ווי מ'רעדט פונעם אייבערשטן. ער האט אים א גוטן קעפל. וויפיל וויידלעך האט א מויקאש? וויפיל פיסעלעך האט א ווארעם? זייער וויכטיג. זייער וויכטיג צו לערנען מיט אידישע קינדער. ניין? צו רעדן צו די קינדער. ס'איז גוט. זאלן זיי שרייען, זאלן זיי ענדערש. ח ו ווען מ'רעדט זאל מען נישט אנרירן א מענטש רירט וואס, א מענטש רירט זיך אן, א מענטש געט דיך א גלעט וואס. רעדט, זאג, ווען מ'רעדט פון דעם גיב אן אזא איינמאל א ווארף אריין דעם ווארט. וויל דיך אראפציען דיין הויזן, וויל דיך עפענען דיין זיפער, וויל דיך. ס'איז א שווערע סוגיא ווייל דער קינד כאפט עס נישט. כאטש קיינער נישט דערהערט, ער איז דאך זויבער.

ס'איז א שווערע עיסוק, א שווערע עיסוק. מ'זאגט יא פאר קינדער, אבער מענטשן, ס'איז דא מענטשן וואס ווילן נאר טאטשן יענעמ'ס גוף און זיך שפילן מיט יענעם. מ'דארף אויך אריינווארפן מיט זיך, א מענטש אליינס דארף וויסן, טו נישט אנרירן אלס ברית קודש. דו געבסט אים לעבן. ער גייט זיך נישט מוטשענען. אחריות פון מלמדים, מורא'דיגע אחריות אויף ענק. ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'רעדט יעדן טאג. אבער ס'נישט קיין זאך וואס מען רעדט איינמאל א ווינטער. דו פארשטייסט? איז דער מלמד דארף. כאפט שוין ווען מען דארף רעדן פון דעם. ווען רעדסטו פון דרך ארץ? ווען ס'איז, ווען דו זעסט אז ס'איז געווארן, סתם אזוי ווי יעדער איז דרך ארץ וואלסטו גערעדט פון דרך ארץ? ניין, ווען אלע וואלטן זיך, ווען אלע וואלטן, וואלט נישט געווען קיין פייטס, וואלסטו גערעדט פון, פון, פון מידות טובות? סאו ס'איז גוט אמאל אז ס'קומט אז איינער איז א מחוצף, ס'איז גוט אמאל אז איינער פאלגט נישט, מ'קען עס. וויאזוי געווארן די גאנצע נאכט? די אידן גייען אריין אין ארץ ישראל און מ'בלייבט מיט שיער בנין און. און יעדער איז, איז, איז אלעס פיין. דזשוק א נאך. שיעור שופטים מלאכה מלא פון מלחמות, ס'איז נאר פון פראבלעמען. ס'איז אויך חיזוק פאר מלמד, אז זאך, איך פארשטיי נישט וואס אזוי סאך פראבלעמען דא. אה! מ'וועט מאכן פון די פראבלעמען א תורה. מ'וועט מאכן א שיינע שמועס. בראש האט מיר געזאגט איך זאל רעדן פון כיבוד אב ואם צו די בחורים. ווען רעד איך פון כיבוד אב ואם? איך, איך דענק נישט צו רעדן יעדן טאג פון כיבוד אב ואם. די א טאטע זאגט מיר מיין זון שרייט אויף מיר פאר ער שרייט אויף מיין ווייב אזעלכע קללות איך זאג וואס? אקעי איך נעם א שיף און קום זיי וואוהן. וואס קומט אויס עס איז גוט אמאל אז אז עס טוט זיך עפעס אמאל אין חדר. ווי האסט מיר אנגערופן אנפאנג יאר זאגן ממש צוויי קינדער האבן זיך באהאלטן אין בעק פון די באס, זאג איך אה אה האסטו קענען רעדן פון דעם, סתם אזוי וואלט איך נישט גערעדט פון דעם, איך לערן אין חומש, רשי, משניות, ס'דא א סקעדזשול וואס מ'לערנט יא? האסטו געזען אה קינדער נאכאמאל די נאטור שלעפט זיי צו נישט גוטע זאכן, מ'וועט נאכאמאל זאגן מ'דארף צוברעכן דעם נאטור.

ווערט נישט שלעכט אז מען פאלגט נישט, אבער ס'ווערט נישט אויסוועלד אז מען פאלגט נישט, מען נעמט עס נישט צום הארצן אז מען פאלגט נישט. פארשטייסט בערל? ממש די קינדער, די קינדער, קינדער, ער לאכט מיך אין פנים. איז וואס? איך דארף אים אויסלערנען אז מען קען נישט לאכן אין פנים, אבער איך קען נישט ווערן יעצט אויס אז ער לאכט פון מיין פנים, ווייל איך דארף נישט ער זאל האלטן פון מיר. דאס דארפסטו געדענקען, מען ווערט נישט איבערגענומען פון קינדער. קינדער. לאמיר קען רעדן און רעדן, די אייבערשטער העלף אונז צו האבן אסאך הצלחה מלמדים.